לפניו נבוא ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. פרייטאג ערב שבת קודש פרשת ויקרא שנת תשפ ד, א גוט מארגן טייערע אידן א גוטן ערב שבת קודש זכור, א גוטן ערב פורים א גוטן מצות תענית אסתר, אגב די אלע בטלנים וואס מען זאגט אויף זיי אז זיי קענען גארנישט באווייזן ווייל זייערע זאכן האלטן זיך פון תענית אסתר ביז פורים איז דאס יאר האבן זיי א גרעסערע טשענס ווייל ס'איז דא אסאך א גרעסערע געפ צווישן תענית אסתר און פורים. און זיי נישט אזעלכע בטלנים. עניוועי, איך גיי נישט רעדן פון דעם, איך גיי פרעגן מה נשתנה. פורים איז מה נשתנה, ס'איז אנדערש פון אלע ימים טובים, און ס'איז אזוי מה נשתנה אז מען רופט עס ווען ההיפך היא, אינגאנצן פארקערט. דהיינו, מאוסט ימים טובים איז דא קידוש, איז אסור צו טון א מלאכה, פורים נישט דא קיין קידוש, מען מעג מאכן א מלאכה, ניטאמאל קיין ספיקא דיומא איז דא, און אפילו חנוכה וואס מען מעג טון א מלאכה און מען מאכט נישט קיין קידוש זאגט מען כאטשיג הלל, דא זאגט מען נישט קיין הלל אויך נישט. וואס איז פשט פון דעם? איידער איך גיי פארענטפערן די מיין השתנו פראגעס, וויל איך דערציילן טאקע א מעשה וואס איז געשען פאריאר יום טוב פסח, חלומות האבן זיך געהאט ארויסגעלאזט אויף א טריפ מיט די קינדער צו א טעקנאלעדזשי מוזיעם, און איינע פון די גאר אינטערעסאנטע זאכן איז געוועזן אז מען האט אנגעטון אזעלכע AR גלעסעס אויף די אויגן, און מען איז ארויפגעגאנגען אויף אזא קליינע סטעידזש, און מען זעט אין די AR גלעסעס ווי כאילו דו פארסט ארויף אין א עלעוועיטאר זייער זייער הויעך אויף א הויעכע הויעכע בילדינג איך ווייס הונדערט פופציג שטאק צו וויפיל, און פלוצלינג עפענט זיך אויף די עלעוועיטער און דו געסט א קוק אראפ און דו זעסט הונדערט פֿופֿציק שטאק אראפ און דו האסט קיין ברירה דו מוזט גיין און די און די סטעידזש אויף וואס דו שטייסט איז אזא עסקעלעיטער סאו ס'הייבט אן צו פארן אביסל און דו זעסט ווי דו ביסט געצווינגען צו גיין ווייטער און דו גייסט אויף אזא ברעט און אינמיטן געסטו א טראסק אראפ און שוין. פאר מאוסט מענטשן איז אזא עקספיריענס מיט א AR גלעסעס זייער אינטערעסאנט. מ'גייט ארויף, מ'האט אביסעלע מורא, יא, אבער מ'ווייסט אז ס'איז נישט עכט. פאר מיר איז אזא זאך געווען זייער א שווערע זאך צו טון ווייל איך בי טבע האב זייער מורא פון הייטס זיך גיין אויף די פיפטע שטאק קען איך נישט אראפקוקן און דא אזא זאך האב איך מחליט געווען אז קוק עס איז א פאלשע זאך לאמיר זיך שלאגן מיט זיך אליינס לעטס טעיק די טשעלענדזש כ'האב געזאגט פאר מיין זון אבער זאל שטיין לעבן מיר און טאמער זעט ער אז איך וויל אינמיטן אויסטון די גלעזער זאל ער מיר דערמאנען אז עס איז נאר א פאלשע זאך עס איז א ווידיאו עס איז א טרי די זאך עס איז נישט עכט איך טוה אן די גלעזער און איך גיי ארויף אויף די סטעידזש און עס רוקט זיך אזוי ווי א עלעוועיטער און איך זעה ווי איך פאר ארויף אויפן עלעוועיטער העכער העכער העכער פופציג שטאק זעכציג שטאק הונדערט שטאק און מען זעט אויפן עלעוועיטער ווי הויעך ס'איז ענדליך די טיר מאכט זיך אויף און איך זעה מיך שטיין אויף א בנין איך קוק אראפ די קישקעס האבן זיך מיר גענומען דרייען איך האב געוואלט אויסטון די גלעזער אבער מיין זון זאגט מיר טאטי ניין ס'איז גארנישט בלייב בלייב בלייב האלט אן האלט אן כ'האב עס למעשה אויסגעפירט ביז צום סוף, אבער כ'קען ענק זאגן איך בין אראפגעקומען, כ'האב נישט געקענט שטיין גראד פאר פחד, מיינע פיס האבן זיך געווארפן, און כ'האב מיר דערמאנט אז איך בין נישט דער איינציגסטער וואס האט א עי אר געהאט. אונז ווייס מיר אז די גאנצע עי אר איז א שקר מיט חלאסה והצופה, עס איז אן אחיזת עיניים, קומט סתם צו חישן, רייט? און מיט דעם אלעם איז עס א אינטערעסאנטע טשעלענדזש, אבער איך האב לעצטנס געזען א אינטערעסאנטע ארטיקל, ס'דא א מענטש אין יוראפ וואס האט א שטאלק פון קיען, אין די זומער זענען חיה, די קיען עסן גוט און זיי געבן גוטע מילך, אבער ס'קומט אין די ווינטער פראדוסן זיי סאך שוואכערע מילך, פארוואס? ווייל ס'שיינט נישט אזוי שיין די זון, די גראז איז נישט אזוי גרין, ס'איז דא אייז, ס'איז דא שניי, סאו די קיען ווערן זייער אומאפעטיטליך, סאו זיי עסן ווייניגער, און זיי עסן ווייניגער געבן זיי ווייניגער מילך. איז ארויפגעקומען תמורי די גמ צ, ער האט אנגעטון אויף אלע זיינע קיען עי איי גלעסעס, ס'געט צו די אילוזשען ווי כאילו זיי שפאצירן אין די פעלד און ס'איז אינמיטן זומער, די זון שיינט, ס'איז דא הערליכע גרינע גראז, וואס געשעהט איז אז די קיען עסן גוט ווי כאילו ס'וואלט געווען זומער, און זיי פראדוסן די זעלבע גוטע מילך אזוי ווי אין די זומער. פון אנפאנג בין איך מורא'דיג נספעל געווארן פון די המצאה, wow! דעטס א גוד איידיע! אבער שפעטער האב איך מיר געכאפט וואס איז די גרויסע המצאה, וואס איז די גרויסע חידוש? איך קען א באשעפעניש וואס טראגט AR גלעסעס א גאנץ יאר, נישט נאר אין די ווינטער, אפילו אין די זומער אויך. ווער? אונז מענטשן, אזוי ווי כ'האב געזאגט לעצטע וואך, ס'דא מענטשן וואס רעדן זיך איין אז זיי האבן סערטען לימיטס, זיי קענען נישט דאס, זיי קענען נישט יענץ, זיי קענען נישט אהין, זיי קענען נישט אהער, אבער בעצם קענען זיי יא. והא ראיה, אז ווען זיי קומען חס ושלום אין א צייט פון א נויט אדער אין א צייט פון א גרויסע רייץ, פלוצלינג קענען זיי באווייזן זאכן וואס זיי האבן געמיינט אז זיי קענען נישט. אין אנדערע ווערטער, די וואס זאגן אז ס'איז פורים א גאנץ יאר זענען גערעכט, ווייל מען מאכט פון אונז פורים א גאנץ יאר. דהיינו, מען טוט אונז אן מיט עיר גלעסעס א גאנץ יאר, מען כושט מיט אונז ארום, מען רעדט אונז איין אז אונז קען מען נישט, און זעמער לימיטעד, בשעת'ן זעמער נישט. אבער דאס טוט דער רבונו של עולם אליינס, ווייל דאס איז אונזערע ארבעט אויף דער וועלט. און לאמיר טאקע צוריקגיין צו פורים. די מגילה ענדיגט זיך ורע צ לרוב איך האב מרדכי צדיק געווען אנגענומען ביי רוב מענטשן, ביי רוב כלל ישראל. וואס הייסט דאס? זאגן די מפרשים, זאגן חזל, שפירשו ממנו מקצת סנהדרין, א חלק פון די סנהדרין האבן געהאלטן אנדערש פון מרדכי צדיק, מיט וואס? ס'דא פארשידענע טעמים פארשידענע זאכן, אבער צוויי זאכן וואס איך וועל ארויסברענגען, די ערשטע זאך איז, א חלק פון סנהדרין האט געהאלטן אז מ'זאל נישט אננעמען די באפעל פון מרדכי הצדיק אז פורים זאל זיין א יום טוב, זיי האבן געהאלטן אז פורים דארף נישט זיין קיין יום טוב, דהיינו פארוואס? זייער טענה איז געוועזן אז אלע ימים טובים וואס מ'האט געמאכט אלס א זכר צו א נס איז ווייל די נס איז געוועזן א נס מחוץ לדרך הטבע, למשל יציאת מצרים, דארט איז געשען ניסים מחוץ לדרך הטבע, ווי די מכות, קריעת ים סוף. אפילו יום טוב חנוכה האט געהאט א נס מחוץ לדרך הטבע, אויל פון איין טאג האט געברענט פאר אכט טעג, און חזל האבן געזאגט פאר מרדכי צדיק אז די איינציגסטע צייט וואס מען מאכט א יום טוב איז ווען דער רבונו של עולם מאכט א נס מחוץ לדרך הטבע, ער שפאלט די ים, מען טוט זאכן וואס איז נישט דרך הטבע, אבער טאמער דער נס געשעהט בדרך הטבע, אפילו עס איז א נס, מאכט מען נישט פון דעם קיין יום טוב, ווייל אזעלכע סארט ניסים געשעהט יעדן טאג, ועל נסעך אשב כל יומם אני, איך זאג אייביג יעדע איד פון זעכציג יאר זאלסטו אים אוועקזעצן און אינטערוויוען קען ער דיר דערציילן אוסף ומופת פון ניסים און נפלאות וואס ער האט געזעהן אין זיין לעבן. חזל האבן געזאגט דעם צמרת הצדיק, פורים איז נישט קיין יום טוב וואס איז חוץ לדרך הטבע וועגן דעם זאל מען נישט מאכן אזא יום טוב, ווייל אויב יא קענסטו מאכן פורים א גאנץ יאר יעדן טאג. און ס'איז געווען נאך א מחלוקה דא, מרדכי הצדיק האט געוואלט אריינלייגן מגילת אסתר אלס א חלק פון תנך, יעצט יענע סנהדרין האט באשלאסן וועלכע ספרים ס'גייט אריין אין תנך און וועלכע נישט, מיך האט פארנומט נייעס, ס'איז דא זייער אסאך ספרים וואס זענען געשריבן געווארן בימים ההם וואס מ'האט נישט אינקלודעט אין די תנך, מ'האט עס גערופן ספרים חיצוניים, און א חלק פון די זענען געווען הייליגע ספרים, פאר סאם ריזען האט מען עס נישט אריין געלייגט אין תנך, יעדע ספר האט געהאט א אנדערע סיבה, און זיי האבן געהאלטן אז מגילת אסתר באלאנגט נישט אין תנך, ווייל ס'איז א דרך הטבע'דיגע נס, ס'איז נישט געווען קיין חוץ לדרך הטבע, און פאר דעם טאקע זעט מען נישט די אייבערשטער'ס נאמען דערמאנט אין מגילת אסתר. נו, איז דאך א גוטע טענה, דעמאלטס אויב אזוי פארוואס האט די רוב סנהדרין יא אנגענומען די טענה פון מרדכי צדיק און יא געמאכט א יום טוב פורים און יא אריין געלייגט מגילת אסתר אין די תנך? די תירוץ איז אזוי, מען דערציילט אז די מיטעלע בעלזער רב הרב הקדוש רבי שיע זכי' סעיגון לייני איז אמאל געזיצן מיט די חסידים און ער האט דערציילט סיפורי צדיקים פון צדיקים פון פאר אים, פריערדיגע צדיקים, מופתים, ישועות, און אזוי ווייטער. איינער פון די חסידים איז געווארן אזוי איבערגענומען פון די מעשה ס'האט ער זיך געגעבן א רוף און רבי וויאזוי האט מען דעמאלטס געקענט זיין א כופר? וויאזוי האט מען נישט געקענט דעמאלטס זיין א מאמין אז מ'האט געזען אזעלכע אפענע מופתים? האט ער געענטפערט אזוי, ס'שטייט אז אין די ערשטע בית המקדש איז געווען א מורא'דיגע סגלות השכינה, עשרה ניסים נעשה לאביסיני יעדן טאג, און מיט דעם אלעם שטייט אז ס'איז געווען יענע צייטן אידן וואס האבן געדינט עבודה זרה אויף א צודרייטע פארנעם, ווי למשל דאס וואס אונז זאג מיר אני לקה ואני אני לקה איז פארוואס שטייט אין מסכת סוכה בזמן בית ראשון איז געווען אידן וואס האבן זיך געבוקט צו די זון דהיינו זענען אריין געקומען אין בית המקדש זיך אויסגעדרייט מיטן רוקן צום היכל מיטן רוקן צום קודש קדשים און זיך געבוקט צו מזרח צו די זון אין בית המקדש עד כדי כך ווי אזוי האבן מענטשן געקענט טון אזא זאך? מען זעט אפענע צען ניסים יעדן טאג, און דו גייסט דיך בוקן צום זון אין די בית המקדש? ביסט אינגאנצן נאריש? נאר די תירוץ איז האט בעלזער רב געענטפערט אז ווער ס'האט דעמאלטס געוואלט זען זעט היינט אויכעט, און ווער ס'וויל נישט היינט זען האט דעמאלטס אויך נישט געזען. אונז אלע ווייסן אז דער שטריימל האלט אין איין וואקסן העכער, גרעסער, יא, אונזערע זיידעס זענען געגאנגען מצה שטריימלעך, און היינט איז עס שוין העכער ווי די ספאדיקעס, סאך העכער. און איך האלט אז ס'האט אויך א פשט מיט דעם, ווייל אונזערע AR גלעסעס ווערן אויכעט גרעסער און גרעסער, דהיינו, די הסתר פנים ווערט מער און מער, וואס אדורך ווייטער מ'רוקט זיך פון די אבות הקדושים, וואס ווייניגער התגלות השכינה ס'איז דא, וואס ווייניגער אפענע ניסים ס'איז דא, און אויטאמאטיש ווערט אסאך שווערער די גלות, ס'ווערט אסאך שווערער צו זיך האלטן, און ממילא, ווען ס'גייט זיין דור שכולו זכאי, ווען משיח העט קומען וועט זיין טאקע די עיקבע סדר משיחי די דור פון מחצפים אונז גיימער הייסן מחצפים אקעגן די פריערדיגע דורות די פריערדיגע דורות האבן נישט באוויזן צו ברענגען משיח און אונז יא און פארוואס ווייל אונז האבן ריזיגע עי אר גלעסעס אונז לעבן אין געפערליכע אילוזשענס אילוזשענס וואס די פריערדיגע דורות האבן נישט געלעבט אין דעם און מיט דעם אלעם קענען אונז באווייזן אזא שיינע דור פון אזויפיל תורה אזויפיל חסד אזויפיל צדקה אזויפיל מעשים טובים בזכות דעם גייט משיח טאקע קומען און פארדעם זאגט מען די עיקבע סדר משיחי חוצפה יסגא ס'גייט זיין א גרויסע חוצפה אונזערע אבות הקדושים גייען קוקן אויף אונז און זאגן קוק אונז האבן מיר נישט באוויזן צו ברענגען משיח און זיי יא. אבער כאטש אונז האבן מיר אזעלכע גרויסע AI גלעסעס מיט אזעלכע מורא'דיגע אילוזשענס, וויל דער רבונו של עולם נאך אלץ אונז זאל מיר געדענקן אז ס'איז א אילוזשען און מ'זאל זיך קענען שטארקן אויף דעם. ער וויל אונז געבן כוחות צו קענען דערהייבן די גרויסע נסיונות. אזוי ווי איך האב געבעטן אז מיין זון זאל שטיין לעבן מיר בשעת איך האב געהאט די AI גלעסעס, ער זאל מיך דערמאנען אז ס'איז אן אילוזשען. פאר דעם האט מרדכי הצדיק געהאלטן אז כאטש פורים איז געווען א נס בדרך הטבע, און כאטש אין אזעלכע מצבים געווענטליך האט מען אין די פריערדיגע דורות נישט געמאכט קיין יום טוב, דאך זאל מען דא יא מאכן א יום טוב, און דאך זאל מען אריינלייגן מגילת אסתר וואו אין די רבונו של עולם'ס נאמען שטייט נישט, אז דאס זאל זיין א מעסעדזש פאר די קומענדיגע דורות אז ס'איז דא א באשעפער אפילו ווען מ'זעט אים נישט. און אז אלעס איז ע ר, דהיינו די רבונו של עולם פירט אלעס עניוועי, די רבונו של עולם אפילו מען זעט אים נישט איז ער דא. אבער מיט דעם אלעם, כאטש רוב סנהדרין האט געפסקנט אז נאר ח צדיקי גערעכט איז עס פעלט אויס פאר די קומענדיגע דורות צו האבן אזא סארט יום טוב אויכעט, מיט דעם אלעם האט מען נישט איינגעפירט אז מען זאל זאגן הלל און מאכן קידוש וכדומה כדי צו דערמאנען אז דעס איז נישט קיין רעגולער יום טוב, עס איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע ימים טובים, דעס איז א ספעשל יום טוב פאר די היינטיגע דזשענערעישאן, א יום טוב וואס איז א הסתר פנים, א ע ר יום טוב. א פארשטעלעכץ, און פאר דעם פארשטעלט מען זיך. דער הייליגער ריזשין האט אמאל געזאגט פאר זיינע חסידים, אז פאר משיח העט קומען אין יענע דור וועט זיין אזוי שווער זיך צו האלטן מיט די אמונה אז אפילו צדיקים ווי אים, ווי דער ריזשינער, וועלן זיך פלאגן זיך צו האלטן מיט די אמונה, ער וועט מוזן קריכן אויף די גראדע ווענט. האבן אים די חסידים געפרעגט, נו אויב אזוי ווי זאלט איר זיך טאקע קענען האלטן? האט ער געזאגט, מיט אהבת חברים ודיבוק חברים, וועט זיך איינער דעם צווייטן מחזק זיין, אזוי וועט מען זיך קענען העלפן, אזוי וועט מען זיך קענען האלטן. פורים זינגט מען א גאנץ יאר פרייליך, פארוואס? ווייל בעצם איז פורים א גאנץ יאר, ס'נישט נאר איין טאג, און א גאנץ יאר דארף מען געדענקן אז אונז זעמיר אין א הסתר פנים און דער רבונו של עולם טוט ניסים בהסתר פנים, און אז מען דארף מקיים זיין מיט משלוח מנות און מתנות לאביונים כי איינער זאל קעירן פארן צווייטן, איינער זאל מחזק זיין דעם צווייטן, איינער זאל מקרב זיין די צווייטן ווייל נאר אזוי וועט מען זיך קענען האלטן. דו גייסט אויפן גאס, געדענק ס'איז א הסתר פנים, מענטשן דרייען זיך ארום מיט מורא'דיגע פראבלעמען, מיט צרות וואס מען האט אמאל נישט געהאט, מיט פראבלעמען וואס מען האט אמאל נישט געהאט, און אמאל מיט איין גוט ווארט, מיט א קלאפ אין פלייצע, מיט אביסעלע העלפ, קענסטו העלפן א איד בלייבן א מענטש, בלייבן א איד. און טאקע פאר דעם שטייט אז מיט משיח העט קומען וועט עס זיין אהבת חינם, פארוואס? ווייל נאר מיט אהבת חינם, נאר מיטן מחזק זיין איינער דעם צווייטן וועט מען זיך קענען האלטן און אזוי ברענגען משיח צדקנו. און ס'שטייט אז ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים איז געווען גאר גרויסע ניסים, אפענע ניסים, ס'שטייט כי מה יצאתך מארץ מצרים אראני נפלאות, דהיינו אז ווען משיח העט קומען וועט מען זען גאר אפענע ניסים, נאך אסאך מער ווי אין די צייטן פון יציאת מצרים פארוואס? ווייל דעמאלטס איז מען זוכה זיין דערצו, און מ'וועט דאך דורכברעכן די שווערע עי אר גלעסעס, און צו מיר אנקומען צו די ענד גאול, ברענגען משיח מיט אונזערע גוטע מעשים טובים, דעמאלטס וועלן מיר זוכה זיין צו אפענען התגלות השכינה, זאל די אייבערשטער העלפן מ'זאל עס זען בימינו בימינו מיט אונזערע אויגן, אמן.